Adamlaryň göwnüni tapmagyň ýeke-täk ýoly, mümkin boldugyndan elmydama olara ýagşylyk etmek pursatyny peýlemekden ybaratdyr. Diýmek, şeýle göldogdaky adam mümkinçilik dörän pursaty wagt ýitirmän ýagşylyk etjek bolmaly. Ýöne muň ilkinji şerti göwünleri hemişe şeýle düşünjä görä sazlamakdan ybaratdyr. Onda ýagşylyk eden adamyň bu dünýäde ýagşylyga garaşmagyna nähili düşünip bolar? Diňle Salyh, her ynsan üçin iki gün bardyr. Biri özüne degişli gündür, beýlekisi bolsa geljek nesillere degişli gündür. Şo günleň biri ynsany aglatýan ýalym bolsa, ikinji günde ol Allaň kömegi bilen hökman begener. Diýmek, edilen her ýagşylyk ýene ýagşylyk bolup gaýdyp gelýär-dä. Ýöne biri ir, birem giç bolup gelýär, şeýle dämi? Ýagşylyk diňe Allaň razylygy üçin edilmelidir. Ýagşylyk edip yzyndanam derrew ýagşylyga garaşmak, ýol bilmeýänleň hem-de usul aňlamaýanlaň tertipsizliginden başga hiç zat däldir. Ýöne ynsan sabyrsyz bolýar-da. Hawa, ynsan sabyrsyz bolýar. Köpler bu dünýäni diňe puldan hem-de saglykdan ybaratdyr öýtýär. Ýöne oly. Hakykata gözi açylan ruhany adamlar bu zatlaryň aldawyna düşmezler. Şeýle adamlar ýagşylyk edilip tohum sepen ýaly Jennetiň ýerlerini sepip goýbererler. Dogry. Emma Ýaradan islese, şo ýagşylyklary entek ol bu dünýäden gitmäkä peýda berip başlar. Eýsem, eden ýagşylygy oň özüne dolanyp gelermi? Nygmatda çäk, hikmetde boş zat ýokdur, Salyh. Ýaradan islese-hä ýagşylyk edeniň özüne, islese-de perzendine ýa-da ýakynyna berer. Halypam, onda ýagşylyk edilen adam ýalňyşyp öteräk geçýän bolsa näme? Oňa adamyň özi sebäpkär. Ýaradanyň islemeýän zadyny etmäge sebäbiň ygtyýar bolmaz. Onda işe başlaýas-da? Hawa, häziriň özünde. Tewfik Aksu, sen lukmanyň ýalňyş derman berenligi sebäpli hassa bolanyny aýdýaň, şeýle dämi? Hawa, hormatly kazy. Tewfik aganyň süýji kesellidigi göz öňüne tutulman berlen dermanlar onuň hemişelik maýyp bolup galmagyna sebäp bolupdyr. Garşylyk bildirýän hormatly kazy, Hawa, sizi diňleýän. Hormatly kazy! Hassanyň gyssagly bejergi üçin hassahana gelenligi dogry, ýöne ol süýji kesellidigini hem-de insulin ulanýandygyny aýtmandyr. Lukmanlar hassanyň tizden-tiz sagalmagy üçin gerekli bejeriş çärelerini wagtynda geçiripdirler. Hassahana baramda men öz huşumda däldim. Siz näme diýýäňiz? Rugsat alman gürlemäň. Aýdyberiň, Geldoş Akgowjy. Hassa, öň başga bir hassahanada bejergi alanda, süýji kesellidigi hakda güwanama berlipdir. Emma özem, hossarlarym bu hakda hiç zat aýtmandyrlar. Gyssagly ýagdaý ýüze çykypdyr. Onsoň, iň ýakyn ýerde ýerleşýän hususy yşklar hassahanasy bolansoň, Şo hassahana ýüz tutupdyrlar. Hassahana näsagyň maddy ýagdaýyny göz öňüne tutup, bejeri töleginiň bary-ýogy otuz göterimini töledipdirler. Emma welin, bu adamlar ýagşy niýete ýamanlyk bilen jogap beripdir. Meni maýyp etdiler. O nähili ýagşy niýet bolýamyşyn? Hormatly kazy! Lukmanlar bu hili bejergä başlamazdan öň, gerekli barlaglar geçirmäge borçly bolup durýar. Bu resminamalaryň içinde bilermen maglumatnamasy ýetmezçilik edýär, hormatly kazy. Eger bilermen maglumatnamasy talap edilse, Hormatly kazy! Gürrüňi edilýän barlaglary geçirmek üçin bir sagada ýakyn wagt gerek. Täzeden bilermen maglumatnamasyny talap etmek wagt ýitirmek bolýar hemem iki tarapa-da artykmaç ýük bolar. Hawa, düşünýän. Ilkinji kömek berilýän halatynda lukman ilki bilen näsagyň ölmän galandygyny göz öňüne tutmalydyr, hormatly kazy. Emma bular lukmanlara sag bolsun aýtmagyň deregine özlerine öwez tölegini talap etýärler. Kazyýetiň karary. Şikaýatçynyň hususy yşyklar hassahanasyndan talap edýän öwez tölegini bermezlik karar edildi. Çok teşekkür Köp sag boluň Oljaý aga minnetdar. Möhüm däldi sizem sag boluň. Indi bolsa size bir gowy hödür kerem edeýin. Bolýa, ýörüň onda, ýöräliň.

Oljaý aga, size garaşýan. Bolýa. Barýan.

Kakasy, bir zatlar iý-dä, ýogsam ýene keseliň beterlär. Indi näderkäk? Nädip güzeran aýlarkak? Hiç kim meni bu ýagdaýda işe almaz. Kaka, gynanma. Men okuwymy taşlap, işe giräýerin. Ýok, sen okuwyňy okamaly. Men işläýerin. Omar bilen gezekleşip öýde bolarys. Saňa bir zat gerek bolanda-da. Haý ynsapsyzlar! Günälerini ýaşyryp boýun almadylar, gaýtam özümi günäkärlediler. Şo sebäplem maýyp bolup galdym. Gaty ýadadym. Aýşa hanym işi goýansoň öýüň bar işini özüm etmeli bolýan. Tizräk kömekçi tapaýmasam boljakdy. Hawa, bir kömekçi alaý. Çünki ýakynda has ulurak öýe giräýmegimizem mümkin. Işlerimiz-ä barha ulanýar. Müşderilerimiziňem sany barha köpelýär. Ýene birnäçe ýyldan Türkiýäň iň uly hukuk edarasynyň birine öwrüleris. Başak jan, munça işi seň üçin etýändirin. Hukuk fakultetine girip bilmeseň, meni gynandyrarsyň. Kaka bir zat sorajakdym. Sora gyzym. Ökde aklawçy bolmak üçin ýalan sözleseň bolarmy? Näme diýmekçi bolýaň? Ýagny her aklanýan adamyň bigünä bolmanam biler-ä, şeýlemi? Ýöne günäkäräm bolsa, sen aklamaly bolýaň, ýogsam pul gazanyp bilmeýäň-dä. Oljaý, hany suw guýsana maňa. Berat gyzym, Men saňa ejem, kakam üçümiziň başdan geçiren bir wakamyzy aýyp bereýin. Nähili waka, kaka? Diňle. Bir gün agşam myhmançylyga gidipdik. Soň öýe gaýtmak üçin ýola düşüpdik. Men ýaňy alty ýaşymdadym. Ýolda öňümizden bir sergezdan çykdy. Kakamdan gapjygyny sorady. Kakam garşy bolup durman, gapjygyny bermek üçin elini jübüsine sokdy. Anyk ýadymda, şo wagt öýleriniň penjiresinden garap duran adamlaram bardy. Kakam gapjygyny çykaran wagty gapjyk ýere gaçdy. Birden kakam bilen sergezdan ikisi-de aljyraňly ýagdaýa düşdüler. Soňra şo wagt edil bar zat doňan ýaly boldy. Adamlar kömek etmekden geçen. Gaýtam, penjirelerini ýapyp, ýeke-ýekeden içeri giriberdiler. Men bolsa şo durşuma doňup galdym. Şo gije bize hiç kim kömek etmedi. Hemmeler gaçmak bilen boldular. Şu wagt bize iň bolmanda ýekeje kişi kömek eden bolsady, onda beýle ýagdaý ýüze çykmazdy. Edil kinodaky ýaly. Näme, maňa ynanaňokmy? Ýok, ynanýan. Ýöne bir zady bilesim gelýä. Şol adamlaň ýerinde özüň bolsaň, kömek edermidiň? Elbetde kömek ederdim. Başak jan, haýyş edýän, kakaň gaharlanyrmy? Seret gyzym. Işimizde şeýle irgimsiz bolşumyň sebäbi adamlaň irgimsiz bolmagydyr. Ýöne men bir adam öldüriljek bolup durka ýüzüm sowup geçip biljek derejedäki erbet adam däl. Ertir Başagy internata ýazdyrmak üçin gerekli resminamalar eltip bergin. Wagt ýitirmäli. Meň o mekdebe giresim gelenok, eje. Ýöne kakaň şony isleýär, gyzym. Sag bol, kaka jan. Hany onda, oglum, Alla ýaryň bolsun. Alla ýaryňyz bolsun. Alla zehiniňi ýiti etsin.

Elbetde, elbetde üstüni çykarys. Marsa dagy bardymy? Bolýa, men ýene on bäş minutdan bararyn. Ýere sap bol, ýaşygyt. Haý, sähne! Tasdanam ulagyň aşagyna düşüpdim sag boluň. Sapakdan gaçypsyň öýtýän. Men mundan beýläk okuwa geçjek däl, iş gözleýän. Diýmek, işlemegi ýüregiňe düwüpsiň-dä. Ejeň-kakaň habary barmy? Bar. Işläsiň gelýän bolsa, meň ýanymda işläp bilersiň. Men indi garrapdyryn, hasaplary garyşdyrýan. Onsoňam agşama çenli dükanda bolup bilemok. Bolýa, gürleşdik. Ynha, şu ýeri. Halypa, Alla senden razy bolsun. Hemmämizden.

Geliň, hoş geldiňiz! Ar maňda. Sag boluň. Maňa elýalyk gerekdi. Seň aljak zadyň barmy, gyzym? Ýok, eje jan. Bu kitaplar kimiňki? Meňki. Okuwdan boş wagtlaň şu taýda işleýäňmi? Men işlemeli, okuw taşladym. Borjumyz näçe tölemeli? Elli kruş. Sag boluň. Daýyjan, men şu gyradaky jaýda ýaşaýan. Öýdäki işlere kömek eder ýaly birini gözleýän. Tanşyň bar bolsa. Nesip bolsa gabat gelsem hökman habar bererin. Sag boluň, agşamyňyz haýyrly bolsun. Siziňkem haýyrly bolsun. Halypam. Ejemem iş gözleýär, şoňa aýdaýyn isleseňiz. Bolýar, aýtsaň aýdaý. Wah, oglum. Kakaň mekdebe gitmeýäniňi eşidäýse gaty gynanar. Sen aýtmasaň bilmez eje. Bir aýal öý işlerinde kömek eder ýaly bir hyzmatkär gözleýärmiş. Isleseň ertir orada gürleşäý. Bolýa oglum, bolar. Menem tizräk işläp başlasam gowy boljak, jaýyň kireýini üç aýdan bäri töläp bilemzok. Öý eýesem bu gün-ertir sorap geler. Oglum, okuwyň nähili? Gowy kaka. Goç oglum, ataňam ýaşap ýören bolsady, agtygynyň üstünligini şo döwür göräýse-de. Saňa buýsanardy, oglum. Omar! Aýdyberiň. Salam, neme, men şu ýakyndak dükandan gelýän, öýdäki işlere kömek eder ýaly adam gözleýän ekeniňiz. Geliň, içerde gürleşäýeliň. Sag boluň. Oglumam dükanda işleýä. Hawa, akyllyja bolana meňzeýä. Hawa, sapaklaryna gaty ökdedi. Ýöne kakasy näsaglansoň okuwyny dowam edip bilmedi. Emgek bolup geçsin. Ýagşy Hatija hanym. Bir hepde ýaly işle şeýdip biri birimizi tanarys. Ertir başlaber soň belli külli gürleşeris bolýamy? Bolar elbetde bolar. Näme? O nähili başaryp bileňzok? Maňa gulak as. Nädibem bolsa taparsyňyz şo resminamalary. Düşündiň maňa, bulara seredaý. Omar, aýdyber halypa, Bärik gelsin oglum. Oglum, men tölegleri tölemäge barýan. Ynha, şu sandygyň açary. Pullary saňa tabşyrýan. Bolýa halypam. Alla ýaryň bolsun.

Näme seretýäň, birine meňzetdiňmi? Muňa seredaý. Bol jigim, bir gazan suw bersene, işim köp, bolsana. Ber-dä, hany. Biraz çekil, hany. Çykar sandykdaky pullary. Çykar. Baryň, derrew gidiň, ýogsam polisiýany çagyraryn. Oho, diliň gaty uzyn-la. Edýäniňiz näme, hä? Bu ýerde eden-etdilikdir öýtýäňmi, çykyň tizräk bu ýerden. Sen sokulma. Bes ediň! Baryň gidiň! Ýogsam polisiýany çagyryn! Şol adamlaň ýerine özüň bolsaň, kömek edermidiň? Elbetde kömek ederdim. Men beýle geç intek. Senem sandyga aç. Ýok, bu dükanyň eýesi maňa amanat goýup gitdi. Häzir men saňa amanady görkezerin. Ýagdaýyňyz niçik? Eý Allajan! Özüň kömek et, özüň kömek et! Onda gürleşdik Hatija hanym. Ertir başlaberiň. Inşallah. Alo? Näme? Dükandamy? Bolýa, häzir barýan. Dükana ogurlar giripdir, adamym ýaralanypdyr. Wah, Omar! Belabeterler myhman ýalydyr, bir geler, bir gider. Myhman almagy başarsaň, aja-da gider-de süýjesi galar. Gyssagly gözegçilik eltiň. Men kakasyna näme diýerkäm? Omaryň mekdebe gitmeýändigindenem-ä habary ýok. Nädip bu zatlar başymyza geldikä, eý Alla? Bu bolan zatlarda-da bir hikmet bardyr-da. Hawa, üns bilen seretseň, hiç bir iş hikmetsiz görünmez. Ähli zat soňsuz hikmet setirlerinde nähili meýilleşdirilen bolsa, wagt gelende äşgär bolar. Esasy zat şu ýazgylary gowy okap bilmekdir. Men hiç zat diýip şikaýat etmedim, gaýgy etmäň. Omar köp saklaman goýbererler. Eje! Eje jan! Omar! Halypam, olar ellerindäki pyçaklary bilen dükana kürsäp girensoň nädeýin? Menem elimden gelenini etdim, ýöne. Sen bu zatlaryň pikirini etme, oglum. Hany, indi göni öýüňize gidiň. Kakama näme diýerkäm? Isleseň, men gürleşäýin kakaň bilen. Dogrudanam gürleşermisiňiz? Elbetde gürleşerin. Gürleşmän näme? Ýörüň wakaly! Eje, gaty gorkýan. Kakama hiç zat bolmaz-da ahyryn-ä?

Salyh aga, şu hili meselelerde ökde hünärmenmiz. Näsaga nähili çemeleşmelidigini, gyssagly kömek gerek bolanda nähili kömek bermelidigini örän gowy bilýär. Ol size kömek eder. Menem şu töwerekde bolaryn. Geçdigi bolsun. Adamyňyzyň basym sagalmagy üçin biz elimizden gelenini ederis. Hatyja. Geçiberin. Geçiň. Agşamyňyz haýyrly bolsun, Tewfik aga. Agşamyňyz haýyrly, hoş gelipsiňiz. Kaka jan, seni halypam bilen tanyşdyraýyn. Salam. Salam. Geçiň, oturyň. Düşünmedim-le, o nähili halypam? Seň okuwyň gutaranyňa näçe sagat boldy? Bu wagta çenli nirde bolduň? Rugsat etseňiz, men gürrüň bereýin. Kiçiräk bir dükanym bar. Omaram dükanda maňa kömek etýär. Şu gün Omar dükanda ýekeözi galanda, bir erbet waka bolupdyr. Dükandaky bir alyjy bilen Omaryň üstüne ogrlar güpbasdy edipdirler. Bu wagta çenli Omar polisiýada boldy. Omar, näme boldy? Nädip polisiýa düşdüň? Men hiç zat etmedim. Gaýgy etmäň, oň günäsi ýok. Omar gorajak bolup ýaralanan kişi hassahana düşensoň polisiýa Omardan maglumat sorady. Bolan zat ýok. Indi goýaýeliň şu gürrüňi. Dükanda okuwdan soň işleýäňmi? Neme? Ýok. Mekdebe gideňokmy? Haýyş etýän kaka, gaharlanma. Saňa öňräk aýtmalydym, ýöne işlemesem boljak däldi. Wah, wah. Men pul gazanyp bilýän bolsadym, hemmesi men sebäpli boldy. Mekdebi taşlamaňada men sebäp boldum. Özüň günäkärleme Tefik. Sen günäkär däl. Bu zatlaryň baryna şol aklawjy günäkär. Iň bolmanda öwez töleg alyp bilsediň. Belkem ol aklawjy biziň pikir edişimiz ýaly gaty erbet adamam däldir. Ohow. Nähili enaýyja, nähili gözel täsin zat. Siz ýasaýaňyzmy? Hawa. Kakamdan öwrenipdim. Şulardan günde näçesini ýasap bilýäňiz? Bilmedim-de. Ýüz, ýüz elli dagy bardyr. Örän oňat. Şeýle kiçijik sowgatlyk zatlar satylýan bazarjykda ýakyn dostumyň dükany bar. Isleseňiz, siziň üçinem birini gürleşip alyp bereýin. Bir gapdaldan ýasap, bir gapdaldanam satyberersiňiz-dä. Neneň görýäňiz? Bilmedim-de. Şu bolşum bilen derde ýarap bilermika? Hökman suratda. Her kimiňem bir edip biljek işi bardyr. Şu iş tüýs siziň oňaraýjak işiňiz. Bolýa. Meň üçin örän oňat bolardy. Her şerde bir haýyr iş bardyr. Halypam, bar zat üçin köp köp taňryýalkasyn. Kakaň iş meselesä çözüldi. Indi bolsa iň esasy zat sen mekdebe gidip başlamaly. Meň mekdebe gidesim gelýä. Omar, bir zat sorajak. Seni halas eden adam hakda kakaňa näme gürrüň bermek islediň? Ýan gürrüň şu ýere gelende, näme üçin gürrüňi başga ýana sowduň? Meni halas eden adam kakamyň öwez tölegini alyp bilmezligine sebäp bolan aklawçy-da. Ony gören badyma tanadym, kazyýetde görüpdim. Kakama gürrüň beren bolsam, meni ýazgarardy, sen ýaralansyň diýerdi. Näme etjegimi bilmedim. Halypam, Ol meni halas etdi. Ýöne ol erbet adam. Näme etjegimi bilmedim. Bir zat hakynda şübhe etseň, ilki bilen wyždanyňy diňle. Kalbyň päk bolmagy üçin Allaha doga-dileg et. Soňam ýüregiňe geňeş. Ähli hakykatlaryň arassa hem-de päk ýürekde peýda bolýanlygy şübhesizdir. Iň bolmanda gyzy bilen meni tanara şeýle däm salýar. Bilmedimdä tanarla. Oljaý. Bizi tanamadyňmy? Men aýalyň, bu-da gyzyň. Sen, sen ýadyma düşýäň. Düýn ýanymdadyň. Meň üçin doga-dileg edipdiň. Şeýle dämi? Kaka. Sen kim? Salyh aga. Adamymy öýe äkitsek peýdasy degermikä? Äkidäýiň. Öýde görjek zatlary ýadynyň gaýdyp gelmegini peýdasynyň degmegi ahmal. Ýeke özümiň bu zatlara güýjüm ýeter öýdemok. Bu meselede siziň tejribäňiz bardyr. Oljaý sagalýança maňa kömek edäýiň. Bu örän kyn ýagdaý. Nähili çemeleşjegimi bilmek gaty möhüm. Düşünýän. Men elimden gelenini ederin. Sag boluň Salyh aga. Oljaý aga, öýüňize gidesiňiz gelýämi? Şu ikisi bilen gitmelimi? Mümkin däl, gidip biljek-dä. Tanamaýan adamym bilen bilmeýän ýerime gidesim gelenok. Seň adyň nämedi? Salyh. Salyh Demir. Salih, men diňe seni tanaýan. Sen ýadyma düşýäň. Haýyş etýän, kömek et. Kömek et. Iň bolmanda birneme özüme gelýänçäm, tanaýan adamlaryň ýanyna bolasym gelýär. Gaty geň. Bir hili özümi howp astynda duýýan. Bolýa, Oljaý. Salih aga-da biziň bilen gider, bolýamy? Oglum, naharyňyzy sowadyjyda goýdum. Açyksaňyz iýersiňiz. Bolýar, eje. Oglum, sapaklaryňa taýýarlanýaňmy? Hawa, taýýarlanýan. Men gaýratmy, eje? Berekella. Wiý, sen entek satmaga başlamankaň bir aýlyk harydyňy taýýarlapsyň-a. Ýaňyja Omaryň halypasy gelip gitdi. Ertir satmaga başlabermeli nesip bolsa. Gowsy bolsun-la, inşalla. Men gidip barýan, işlemäge gitjek diýip aýdypdym-a. Bolýa, sag bol, sag-aman gidip gel. Häzirlikçe hoş galyň. Salam, Oljaý. Geçdigi bolsun. Oljaý, Mirsaty tanadyňmy? Dostuň, işdeş ýoldaşyň. Seni tanamok. Bu zatlar adaty ýagdaý. Gaýgy ederýär zat ýok. Indi bolsa öýe gaýdalyň. Näçe tiz başlasak şonça-da Oljaý aganyň bolan wakalary ýatlamagyna gowy kömek edip bileris. Bolýa, ýörüň gideliň. Hatyja hanym, eliňe güller bitsin. Öýümiz ap-arassa bolupdyr, ol jaý. Hatyja hanymyň şu gün ilkinji gezek gelşi bir zat göwnüňe ýaramasa aýdaý. Indikisine has ünsliräk bolar. Ol jaý aga öňem hoşgetli adam bolmaly, şeýle dälmi Selda hanym? Hawa, hawa, elbetde. Minnetdar Hatyja hanym. Men ursat berseňiz gaýdaýyn indi. Bolýa, ertirem gelýäň dämi? Men indi gaýdyp gelmesem gerek. O näme üçin? Ýa bir zat boldumy? Ýok, ýöne barybir gelip biljek däl. Beýtme, Hatije hanym. Şu wagt sen maňa juda gerek. Ikimiz gowy düşünişdik-ä. Eger tölejek pulumy az gören bolsaň, ony çözeris, kyn mesele däl-ä. Gerek bolsa, gürleşenimizden iki esse köp töläýin. Çagamy okatmaly diýipdiň. Puluň bolar, maddy kynçylykdan dynarsyň. Haýyş edýän, ertir hökman gel. Ýaňky aýdyşym ýaly, sen gelmeseň maňa gaty kyn düşer. Agşamyňyz haýyrly bolsun. Hoş geldin. Hoş geldiň eje ýadadyňmy? Eje ýagdaýyň gowumy?

Sen bir jymt meň ýanyma gel. Näme boldy, eje? Omar, ol adam sen ýaraladyňmy? Haýsy adamy? Şu günki işlemäge baran öýümiziň hojaýynyny. Ol aklawjy bolup çykdy. Ol-a edil huşuny ýitiren ýaly üýtgäp birhili bolupdyr. Sen etdiňmi? Ýok, eje. Ogry çüýşe bilen kellämi urjak boldy, menem. Omar, seret. Men seň ejeň, maňa dogryňy aýt, ar aljak bolduňmy, şoň üçin etdiňmi? Eje, çynymy aýtýan, men hiç zat etmedim. Şol adam goramadyk bolsa häzir men şoň ýagdaýynda bolup bilerdim. Öläýmegimem ahmaldy, ol meni halas etdi. Ataň, her ynsanyň içinde bir jöwher bardyr diýerdi. Belkem, dogrudyr. Olja aýaga, şu suratlaryň düşürilen wagtyny ýadyňyza saljak boluň hany. Size biraz kyn düşmegi mümkin, ýöne azajyk özüňize zor salmaly bolarsyňyz. Ine, serediň. Seret Oljaý. Çanak galaň ýolunda ulagymyz bozulyp-da, atam öýümize gidip barýarkak. Sen bolsa ýene ulagyň bozulanyna gaharlanypdyň, ýadyňa düşdümi? Ýadyma düşürip bilemok. Men gaharjaň adammydym? Hawa, bir azajyk. Hatyja hanym ýerlimikä? Gahar adamyň nebsini joşdurar. Gaharjaňlyk artdygyça adam öz çäginden çykyp başlar. Iň güýçlüdirin öýden wagtyň aslynda iň ejiz wagtyňdyr. Pygamberimiz nähili gowy aýdypdyr, Hakyky pälwan gaharlanan wagty özüne erk edip bilen adamdyr. Geliň, geçiberiň. Salam, Oljaý. Nätýäň? Hiç hili ösüş ýok. Hiç zady ýadyma düşürip bilemok. Şu wagty edil boş sahypa ýaly. Wakalar ýadyňyza düşmäge başlanda sahypaň käbir ýerleri garalanyp başlar. Ýöne gorkmaň. Ynsanyň öz tümlükleri bilen ýüzbe-ýüz bolup, ýüzüniň gyzarmagy erbetliklerden taplanmak üçin örän möhüm başlangyçdyr. Haýsy gijäň säheri bolmandyr? Oljaň kellesini hasam beter garyşdyrmaň, Salyh aga. Isleseňiz, muňa garjaşmak däl-de, aýyl-saýyl etmek diýeliň. Ýagşy-ýaman belli bolsa, kellesem durlanar. Näme etmekçi bolýaňyz? Meselem, ony iş ýerine äkidip bileris. Öň nähili işler edendigini görse, käbir zatlary ýatlamana peýdasynyň degmegi mümkin. Meň aýdýan ýerim ynha şutaý. Bärde başga-da satyjylar köp. Özem diňe sowgatlyk zatlary satýarlar. Ählisi-de elde ýasalan zatlardyr. Men seň üçinem ýer gürleşipdim. Wagtlaýynça saňa amanet etýän.

Şefik, ýagdaýyň gowumy? Reňkiň solupdyr-la-how. Meň süýji keselim bar. Dermanymy wagtynda atmasam şeýle bolýan. Häzir dermanymy alaýyn, Men şu taýda goýupdym-a ony. Tewfik! Tewfik! Tiz kömegi çagyryň! How ol jaý? Bu ýer saňa tanyşmy? Onçakly däl. Bular meň alyp barýan işlemmi? Hawa, sen hemişe ýeňýärdiň, hiç wagt ýeňilmeýärdiň. Diýmek, işimi ökde ekenim-dä. Ýeňmek has möhümmi ýa adalatly bolmak? Ýeňmekmi ýa adalatly bolmak? Elbetde ýeňmek. Ýeňýän bolsa, diýmek, adalatlydyr-da. Bilmedim-dä. Her bir ýeňiş adalatly bolmaýar. Adalaty ýeňmekden adalat bilen ele geçirilmäge razy bolmak ýagşyrakdyr. Bütin barlygyň tertibi ylahy adalat bilen binadyr. Alla ynsany hormatlap, adalatly bolmagy ynsanyň öz erkine goýupdyr. Şu işlere menem seredip göreýin-le. Ol jaý, o taýda üýtgeşik zat ýok. Hemmesi öň alyp barylan işler. Şu işleri nähili alyp barandygymy bilesim gelýär. Barlap göreýin. Salyh aga, birje munt gürleşäýeliň. Bolýar. Salyh aga, ol jaý diňe bir huşuny ýitirmek bilen çäklenmän, düýbünden başga adama öwrülipdir. Bu adaty ýagdaý. Häzir oň erkin pikirlenmegine päsgel berýän zadyň ýokdugy üçin ol özboluşly hereket edýär. Ine şoň üçinem o işlerdäki maglumatlar ol jaýy gynandyrarmyka diýýän. Bilşiňiz ýaly, işde käwagt ýalňyş hereket edilýän halatlaram bolýa-da. Ol jaýy ýeňmek üçin ähli ýol dogrudyr pikirini eýerýän ökde aklawjy. Aslynda şu wagt olja aýagy üçin mümkinçilik döredi. Huşuna gelýän wagty öz ýalňyşlyklaryna näçe göz ýetirip bilse, geljek üçin şonça gowy bolar. Şeýdip ol özüni has oňat tanar. Oljaý! Derrew hasahana äkitmek gerek. Dermanyňyzy hemişe ýanyňyzda saklaň. Wah, ýanymdady-la, ol näme bolanyny bilmedim. Biraz dynjyňyzy alyň, soň öýüňize gidip bilersiňiz. Geçdigi bolsun! Sag bol, gyzym. Minnetdar. Hudaýa şükür, gorkuly zat ýok eken. Meni gaty gorkuzdyňyz. Siz häzir şu ýerde garaşyň, men resminamalary düzedýin. Bolýa. Ýagdaýyňyz gowumy? Men oňat Salyh. Sen gidip geläý. Men ştaýda garaşaýar. Bolýa, men derrew gelerin. Ýere-zap boluň. Sag boluň. Ýagdaýyňyz gowumy? Sen? Näme üçin ýykylýas? Hasam güýçlenip, aýaga galmagy öwrenmek üçin. Näme üçin ýykylýas? Has hem güýçlenip aýaga galmak üçin. Çek eliňi! Seň ýaly adamyň kömegi gerekgäl. Meň ýaly adamyňmy? Näme üçin? Ýene näme üçin diýibem soraýaňmy? Agam, maňa beý diýer ýaly men size näme ýamanlyk edipdirin? Ýalan sözleýäň, ýalan. Düşündiňmi? Meni maýyp goýanlardan hem erbet sen. Sen sebäpli ömrüm kül boldy. Näme peýda gördüň? Näme gazandyň? Aýdany! Serediň, ýalňyşýan bolaýmaň. Meni başga birine meňzetýäňiz öýtýän. Hiç kime-de meňzedemok. Sen şol aklawjy. Seň ýüzüňi ömrüm ötünçä ýadymdan çykarman. Iki elim ýakaňdadyr. Sen sebäpli ömrüm kül boldy. Ahlaksyz, wyždansyz. Nädip indi hiç zat bolmadyk ýaly hereket edip bilýäň? Oljaý aga! Seret, dogry aýdýan ekenim. Gördüňmi, ol jaý atkeş, aklawçy, ýalançy aklawjy, ahlaksyz aklawjy, şunça ýyl okanyň, diplomyňa nälet bolsun! Ol adamy men tanaýan eken. Öňki alyp baran işleň boýunça tanaýan bolmaly. Maňa nämeler diýenini eşitdiňmi? Ýalançy diýdi, ahlaksyz diýdi. Men oňa näme ýamanlyk etdimkä? Nädip ol adamda maňa beýle ýigrenç döredikä? Men kim? Kim men? Kim? Siz ol adama adalatsyzlyk eden bolmaly. Bu bolsa oň sizi şeýle ýigrenmegine sebäp bolupdyr. Siz adalaty ýola goýmak üçin okuw okadyňyz. Ýöne başgaça hereket etdiňiz. Mirsad agaň size beren jogaby ýadyňyza düşýärmi? Ýeňmek has möhüm diýdi. Indi ýene pikirlenip görüň, ýeňmek möhümmi ýa-da adalatly bolmak? Gyzym, begenmeli wagtyň senä gaýtam gynanýan. Iler-ä o mekdebe girmek üçin elinden gelenini etýä sen bolsa tersine gireniň üçin gynanýaň beýtme ahyryn. Meň gidesim gelenok. Saňa bir zat aýdaýynmy eje? Meň aklawçy bolasym gelenok. Meň öz ýolum bile gitjek. Oň üçinem üç ýyllap öýden daşda bolup okamak gerek gel. Şoň üçinem Men siziň ýanyňyzda bolasym gelýä. Haýyşt edýän, eje, meni iberme! Kakaň näme diýer, gyzym? Kakamyň hiç zat ýadyna düşenog-a. Ýöne bir gün ýadyna düşer, şonda men näme jogap bermeli, gyzym, beýtme! Menden aýrylmaly bolaňda çydap bilýäň? Men seň gyzyň-a, eje! Seň üçin men diplom, hormat haty ýa-da aklawçylyk ýaly zatlardan has möhüm dämi näme? Şeýle dämi, eje? Hatije hanym, senem men ýaly eli. Seňem Başak bilen ýaşdaş ogluň bar. Şoň ýaly zatlar sizede bolýamy? Oňa ýakyn bolup bilemok. Selda hanym, siz menden gowy gülýänsiňiz, ýöne belkem başaga islemeýän zadyny zor bilen etdirmek dogry däldir. Belki ýagşylyk etjek bolup ýamanlyk edýänsiňiz? Bolup biler.

Men saňa bir zat aýtjak, ýöne gaharlanma, bolýamy? Bu gün onsuzam gaharlanma kem galmady. Hassahanada kimi görendir öýdýäň? Şo aklawçyny gördüm. Utanç tuzly täni. Edil hiç zat bolmadyk ýaly Biraz güýjüm bolan bolsa üstüne topuljakdym. Belki puşman edendir. Oň ýaly adamlar puşman edermi? Puşman etse garyp gasaryň hakyny iýmezdi. Binamys diýsäni. Wyždansyz. Sen ýaňy näme diýjek bolduň? Menmi? Aý hiçle, hökman däl. Hiç zat diýjek bolmadym.

Özüm-ä giderin Talyh aga. Ol jaý entek oýananok, siz ýanynda bolaýyň. Oýananda siz bolmasaňyz. Bolýa, özüňiz gowy bilýäňiz. Meni ugratmak üçinem çykmady. Kakaň häzir bolýan zatlara gowy düşünmeýän bolmagy ahmal. Men şoň islegi boýunça gidip barýan ahyryn. Kakamyň islegi üçin ähli deň-duşlarymdan, öýümden aýrylyp internada barýan. Kakaň ýagdaýynyň gowy däldigini bilýäň-ä, Başak. Ol häzir gaty kyn ýagdaý başdan geçirýär. Şo ýaşdaky adamyň geçmişdäki hiç zady ýadyna düşürip bilmeýşi seň pikiriňçe gorkunç dälmi näme? Saňa bir zat aýdaýyn Salyh aga, kakam şeýle adam bolmadyk bolsa gowy bolardy. Şeýle geçmiş bolmadyk bolsa gowy bolardy diýjek bolýaňmy? Hawa. Şeýle geçmiş bolmadyk bolsa gowy bolardy. Başak. Meni näme üçin ýazgarýaň? Oň aýdanyna üns berme. Gyzymyň göwnüne deger ýaly men näme etdimkäm? Hä? Näme etdimkäm? Başak siziň islegiňiz boýunça internata gidip barýandygy üçin gaty gaharly. Meň islegim boýunça her kimem çagasynyň gowy ýerde işlemegini isleýär. Ýöne käbir adamlar ony çagasynyň ýagşylygy üçin isleýärmi ýa-da öz nebsini hoşal etmek üçin isleýärmi belli däl. Başak siziň hakykatda oňa ýagşylyk etjek bolýaňyzmy ýa ýamanlyk etjek bolýaňyzmy şony anyk bilmeýän bolmaly. Menem bilemok. Häzir şony anyklamaga mümkinçilik bar. Geçmiş sizi özüne baglap goýupdyr. Ýöne häzir oň bilen ýüzbe-ýüz bolduňyz. Pikir edip görseňiz, bu ullakan lütüf keremdir. Dur! Selda! Selda! Başak! Ije kakam! Oljaý! Aç! Şeýle geçmişi bolmadyk bolsa gowy bordy. Näme diýjek boluň, Başak? Çagalygymdan bäri maňa hemişe şeý diýerdiň. Ezilmejek bolsaň, hemişe ezip gezmeli diýip ýördüň, kaka. Şol aýdanlaňy ulalygymça has gowy düşünýän. Men şeý diýdimmi? Hä, Başak? Başak gyzym, kakaňy ýadatma. Meni aç göz, hyrsly adam edip ýetişdirjek bolduň. Ýöne men oň ýaly adam bolmaryn. Men hyrsly adam bolmak islämok. O mekdebe diňe seň islegiň üçin gidýän. Ýöne men seň ýaly bolmaryn. Ezdirmejek bolup ezmerin, beýtmerin. Ýörüň, öýe gaýdalyň. Öýe? Ýöne? Men seň buýsanç bilen ýaşamagyňy isleýän. Geçmişiňden utanmagyňy islämok. Özi bile gürleşmäge taýýarmy? Ýakajylygyny wyždanly duýup bilýän adam üçin adalatsyzlyk hem-de zulum köz ýalydyr. Alla Ogluň asmanyny rehmet doly bulutlar ýaly pursatlar bilen doldurar. Şondan soň adam Alla tarap sähelçe ýönelse, rehmet ýagşy ýagmaga başlar. Sen menden bir zat sorapdyň, ýadyňa düşýärmi? Dogrudanam, kimdigiňi bilesiň gelýärmi? diýip sorapdym. Hawa. Hawa, bilesim gelýär. Näme bolsa bolsun, meň bilesim gelýär. Salyh. Puşman etmäge hemişe-de mümkinçilik bardyr, şeýle dämi? Elbetde. Büdremeýän at ýykylmaýan ýigit bolmaz. Esasy zat ýykylansoň gaýtadan aýaga galmagy başarmak. Ýykylanyny bilýän adamlar üçin Allah hökman oňa ýalňyşlygyny düzeder ýaly sebäpler ýaradyp, ony arassa adamlaryň hataryna goşar. Ygtyýar özüňde. Indi aýaga galmagyň wagty gelmedimikä? Gündiziňiz haýyrly bolsun. Oljaý aga birje pursat. Mirsat aga, Oljaý aga geldi. Otagyna girdi. Hawa. Men kömek edäýeýin. Içerdemi? Hawa. Şonam alaý. Şunumy? Näme işleýäňiz? Serediň işlemi görjek Mirzat. Göreňde näme peýdasy bar? Hiç zat ýadyňa düşenok-a seň. Ýöne bilýän. Ýalňyş bir zat edenimi bilýän. Ýalňyş? Ýadyndan çykardym ol jaý. Bu ýer seň ýeňşe barýan her bir ýol dogrudyr diýen şo ajaýyp arzuwyň netijesinde şu derejä ýetdi. Ýeri bolýa. Indi bolsa şu taýdan gidiň. Bilşiň ýaly näsaglygyň zerarly, seň bu işe hukugyň ýok. Şoň üçinem aklawjy bolup bilmersiň. Bu adam bärde näme işleýär? Olar gizlin resminamalar. Olary her öň ýeteniň dörmäge hukugy ýokdur. Näme üçin beýle gorkýaň, Mirza? Tewfik Aksu süýji keselli. Hususy yşyklar hassahanasyndan Öwez tölegini almak üçin kazyýete ýüz tutupdyr, ýöne Öwez tölegini alyp bilmändir. Süýji kesellidigini aýtmandyr, şoň üçin oňa üns berme. Hakykaty kimden gizleseňem Alladan gizläp bolmaz. Alla garaňky gijede gara daşyň üstündäki garynjaň aýagynam görýändir. Hemme zady ol görýändir, bilýändir. Alla islän guluny islän zady barada habardar edýär. Çünki Alla zulum etmeýär. Alla adalatlydyr. Salyh. Ýene birki sany resminama alyp bilmezmiň? Barlap görer ýaly. Bolýa.

Bulaň kanuna laýyk däldigini ak lujy bolmasaňam bilse boljag-a. Hassahana öz üstüne düşýän borjy ýerine ýetirmänligi üçin ol adam maýyp bolupdyr. Emma welin hiç hili öwez tölegini tölemändir. Muny edenem özüm. Eý, Alla! Bu ýalňyşlygy indi düzedip bolmaýamy? Iş ýapylypdyr. Kimdigime göz ýetirmesem has oňat boljak öýtýän. Maňa ýumşuňyz barmy Oljaý aga? Ýok, sag bol.

Ýadyma düşenok. Eger isleseňiz, isleseňiz şu suratdaky adamyň kimdigini size görkezip biljek. Öwreden kiçijik zadyňam nähili gymmatly eken, kaka. Alla senden razy bolsun. Jaýyň jennetden bolsun. Hatyja, senmi?

Bu taýda näme işiň bar? Nä ýüzüň bile geldiň bärik? Men senden ötünç soramaga geldim. Menden ötünç soraňda üýtgejek zat barmy? Näme üýtgär öýdýäň? Men bar zadymy ýitirdim. Sen maňa düşünmekden geçen, tersine özümi günäkärlediň. Mende hak ýere pul almaga synanyşmakdan günäkärlediň. Meň aýalymyň, çagamyň öňünde neneňsi ýagdaýda goýduň? Güm bol şu taýdan! Güm bol! Tewfik, diňläýsene! Meň diňlejek zadym ýok. Güm bol ştaýdan, ýok bol! Güm bol! Kaka, dur! Ol meni halas etdi. Meni halas etmek üçin öz janyna töwekgellik etdi. Tewfik, ol oglumyz halas etjek bolup huşuny ýitirdi. Ölüm bilen ýüzbe-ýüz boldy. Wah, Tewfik! Kakaň näme diýýärdi, ýadyňa düşenokmy? Her ynsanyň içinde bir jöwher bardyr. Ýöne adamda şony daşyna çykarmaga isleg bolmalydyr. Ýadyma düşdi. Ol, ol. O meň atam. Örän gowy adamdy. Bize köp zat öwretdi. Maňa-da köp zat öwretdi. Sen? Men ýetimler öýünde ulandym. Ejem bilen kakam kiçijekkäm aradan çykdy. Kakam Nury Aksuw meni ilki ýetimler öýünde gördi. Özi gorkly adam däldi. Ýöne ýene bir çagany okadyp biljek derejede gaýratlydy. Ol birneme artyk işlese-de, seň bilen bilelikde menem okatdy. Şulary ýasamagy maňa döwretjek boldy. Ýöne men başarmadym. Men uniwersitetde-de okap bilmedim. Hünärment mekdebini gutaramdan soň başga okuwa girmedim. Bir kärhanada işläp başladym. Ýöne şo hassahanada bolan zatlardan soň

Ähli zady unutdym. Ýöne asyl özüm tanadym. Tewfik Aksuw. Maýyp bolmagyny onda hassahanaň günäkärdigini aýdýaň-da onda, şeýlemi? Hawa, hormatly kazy. Tewfik agaň süýji kesellidigi göz öňüne tutulman geçirilen bejergi oň hemişelik maýyp bolmagyna getiripdir. Garşylyk bildirýän, hormatly kazy. Sizi diňleýän. Hassa süýji keselini hem-de insulin ulanýanyny aýtmandyr, hormatly kazy. Näsag hassahana gelen wagty huşy ýerinde däl eken. Anyklanan netijeleriň bary Näsagyň süýji kesellidigini görkezipdir, lukmanlar bolsa gerekli barlagy geçirmändirler. Şeýlelikde, näsag hemmeleriň gözüniň alynda ýöremekden mahrum bolupdyr, hormatly kazy. Özüňizi Tewfik Aksuwyň ýerine goýup görüň. Gyssagly bejergi üçin hassahana barýaňyz. Ýöne barja saglygyňyzam ýitirýäňiz. Sebäbi bolsa, diňe biparhlyk. Siz muny nädip subut edip bilersiňiz? Şu taýda öňki ýetmezçilik etýän güwänama bar, hormatly kazy. Bilermeniň maglumatnamasy. Kazyýetiň karary. Iki tarap hem diňlenip, hususy yşyklar hassahanasynyň näsag Tewfuk Aksuwa şikes ýetirendigi zerarly Bu hassahana talap edilýän öwez tölegini tölemäge borçly. Olja ýeňiş gazandy. Bu waka uly sorag-jogap ýerine-de oň halas bolmagyna sebäp bolar diýip umyt etýäs. Bu dünýäde adalatly bolan kişi ahyrýetde adalata hem aýratyn lütüf-kereme gowşar. Çünki Alla adalatlylary goragçysydyr. Allah bizi bu dünýäde adalatdan daş etmägörsün. Ahyrýetde-de rehmetinden. Rehmete garaşýan adam adalat terezisinde elmydama agyr gelmelidir. Kakajan. Minnetdar. Sag boluň.